Thump! Roedd hi'n fore Sul yn Dyffryn Banw a'r emyn ola yn cael ei ganu yn y capel fach. Bathump! Ar wahân i nodau rho i'm yr hedd, yr unig sŵn arall oedd, yn, oedd ysgwydd yn ceisio agor drws tir gweinidog efo dipyn o ymdrech a llon lle o ddicter. Allan! gwaeddodd trysorydd y capel. Bradwr, dangos yr wyneb er ba... Bloediodd y cyn o'r ganydd. Bathump! Agorwch y drws neu mi dorai o, ychwanegu iddi yn o'r blaenoriaid gan dorchi ei lewis. Mae tecwyn ar ei ffordd, rhybuddiodd rhywun. gan oeri gwaed pawb o'i amgylch. Y tu mewn i'r tŷ, cuddiau tri chwarter o'r teulu bach ar ochr arall i'r drws. Roedd y chwarter arall, y gweinidog, oedd wedi gwneud yr fintau mor flin, yn y llofft, yn tynnu ei goler wen ac yn taflu dillad mewn i sach gefn. Ydan ni mewn trafferth? bloeddodd Heulwen ar ei gŵr i fyny'r grisiau. Chydig bach, gwaeddodd Rhodri, drwy'r siwmper oedd hanner drost i ben, a nodlodd Heulwen yn ddwfn, gan ddechrau i ystyried ei hopsiynau. Ga i wneud y trip drws, mam? gofynnodd Idris, oedd yn llawn egni direidus bachgen deuddeg mlwydd oed, gan llygadu bwlyn metel y drws. Eisteddai Gwen, ei chwaer, yn dawel, gan chwarae â godrau ei gwallt tywyll. Ddim cweit eto, eglurodd ei dad. Roedd Rhodri wedi sleifio lawr y grisiau a chamu'n chwim heibio'r ffenest fach. Deng munud oedd ers iddo ddweud ei fod yn ymddiswyddo. Roedden ni bron â setlo tro hwn, dechrau ffitio mewn, cwniodd Gwen, gan rythu ar ei thad. Roeddet ti bron â cael cariad, dwi'n meddwl. Er gwaetha'r sefyllfa, allai Idris ddim peidio manteisio ar y cyfle i brofocio ei chwaer un ar bymtheg mlwydd oed. OK, OK. Beth yn i'n wybod, Heulwen? Achubodd Rhodri ar y cyfle i newid y pwnc. Mae tua hanner dwsin o aelodau'r capel tu allan. Unwaith eto, ychwanegodd Gwen, yn trio torri trwy'r drws. Unwaith eto, ymunodd Idris. Mae'r bagiau yn y bŵt. Unwaith eto, ychwanegodd Gwen gyda think o ffug surprise. Bathump! Allwn ni fynd tu allan a i geisio esbonio sut a pham gyrhaeddon ni fel hyn, cynigiodd Thodri. Bathump! Unwaith eto. Bathump! Be am i ti ymddeheuro, gofynnodd Hywel. Wel, dwi ddim yn credu taw ymddi peidiwth y terfys ger y drws am enid wrth i sŵn tractor ddod yn nes. Idris, y drws, gofynnodd Rhodri yn gwybod y byddai gan ei fab rhyw declyn i achub y dydd. Dwi wedi paratoi rhywbeth bach. Lle ges ti'r holl batris ceir yma? Cododd Idris ei sgwyddau yn ddi hir. Gwenny, clip gwallt, please. Daeth llais gwychglyd o'r tu allan. Mae Tecwyn 'ma! Taniodd Tecwyn ei lif gron gan ategu ambell i ref i ddangos nad bygythiad yn unig oedd hwn. Hwn ydy'ch cyfle ola chi, barchedig, galwodd y trysorydd wrth i Idris agor y blwch llythyrau ac edrych drwyddo. O, uh, helo, Idris bach, ydy'r y dad yna? Na, mi ddedodd mam ei fod o yn y capel yn dwyn y pres casgliad a llestri gorau o'r festri, ond mae croeso chi ddod fewn i aros amdano fo. Dyna ddyle orau. Ar ôl gwneud yn siŵr fod yr hen flaenor yn gafael yn dyn ym mwlyn pres y drws, camodd Idris yn ôl a chysylltu clip crocodail i fatri car. oedd wedi gysylltu yn ei dro â chwe batri car arall, a'r chwe batri hynny wedi cysylltu â clip gwallt Gwen oedd yn sownd ym monyn y drws. Hedfanodd y trysorydd drwy'r awyr a glanio ar ei gefn yn yr ardd. Rhoddodd hyn ddigon o amser i'r teulu bach ddianc drwy'r drws cefn a thaflu'r suitcase ola i Betty. y campyfan hynafol o ddwyrain Ewrop.